Gaýgysyz, ýagşymy?
Oňat, özüň nähili? Gowy.
Diňleýjilerem, diňleýjilere-de gowumy diýip soraly. Gowy däl bolsa, aşakda ýazsynlar. Derdimizi paýlaşalyň. Hawa.
Ýa diňleýjilerimiz hem işe gowudyrlaý. Men erbetlerini göremok olaň.
Dogry. Bu gün näme gürleşeli, Gaýgysyz? Bu gün millilik hakynda birki kelam aýdyp geçäýeli. O, millilik.
Hawa.
Öňden bäri şu mowzugy gürleşeli diýip gördük. Millilik näme? Milletçilik näme? Millet näme? Hmm.
E men milli diýse türkmen milli saz gurallary gelýär. Türkmen milli geýim gejimleri gelýär gözüme. Sen sen näme oýlanýaň?
Milli diýmek bir hili Elbetde maňada ýaňky agzap geçen zatlaryň gelýär, baýdagymyz gelýär ýa-da milli sportsmenimiz diýilýär. Milli
futbol toparymyz, ha futbol toparymyz diýilýär ýa-da milli tans toparymyz diýilýär. Her hili şon ýaly öz baýlyklarymyza aýdylýar diýip bilýän. Hä.
Ýagny belli belli bir belli bir sandaky adamlaryň ýagny jemlenşen adamlary şu köpçülikde görkezýän zady milli diýilýär-de. Hä, milletiň indi biz türkmen milletiň ýa-da her haýsy bir milletiň özüne mahsus baýlyklaryna millilik diýip aýdyp bilerismi? Hawa.
Aýdyp bolar. Milli. Täze beýleki türkmenleri beýleki ýurtlardan aýyrýan zatlar hem bardy. Indi hemmämiz geýim-gejim geýinýäs welin, ýöne şu geýimlerdäki nagyşlar bolýar, onsoň dikiş usullary bolýar, onsoň näme, Ýa onuň boýy, gysgalygy, şekili, daşdan görnüşi hem şu türkmene mahsus bolup duruberýär-de. Hawa.
Soň millilik diňe ýaňky geýim-gejim ýa-da ýaňky tans-topar, ýaňky kultura degişli zatlardan ybaratmyka?
He ýok aňyýet, aňyýetiň özi milli bolmalyda. Başda material zatlara geçmeden ozal. Onda akylyň özem millilik diýella. Hawa.
Aňyýet näli millimi, dälmi? Türkmeniň aňyýeti bilen başga ýurduň, başga bir döwletiň, başga bir milliýetiň aňyýeti düýşge üýtgeşik bolup biler-de. Şoň esasynda tapawutly.
Şoň şoň esasynda döreýär-de şu material tapawutlaram. Hawa.
Millilik baýlyk diýýän bolsak, eee, ýa kulturamyza agzap geçdik, dogrumy? Hawa, medeniýetimiz. Kulturalarymyz biziň tapawudymyz, baýlygymyz. Meselem, men Amerikada türkmen halylaryny görýän. Türkmen halylary iň legit, ýaňky iň üýtgeşik ýerlerde goýulýar. Nähili diýsem, bir hili tapawutly, luxury bir hili. O bir nepis, nepis tokalan. Nebis dokanan zat-da ol. Osaň kaçan ýerlerde laýyk bolýar-da hemişe. Şo ýerleri görüp adamlar. Soň
şon ýala göremde mesela milli duýgularym lezzet alýar. Milli duýgulaň oýanýar. Hawa. Özüň türkmenligiňi duýup başlaýaň, şeýlemi? Hawa.
Ýanyma bir dostum geldi-de. Çykma, çykmagyny isledim. Aýyplaşmaň. Ha. Dogry.
Ni haly diýdi, halyny gowy görýär ekeniň. Hawa, on ýakeny. Töwerimde gören zadymy we duýgymy paýlaşmak isledim-de. Ha. Soň başga nämelerimiz bar? Meselem, milli E şu atlara bu it bilen ata bir guwanyp ýörler biziň türkmenlerimiz. Türkmen at. Olam guwanjymyz aslynda biziň tapawudymyz. Hı. Aw biziň geografiýamyza degişli geografiýamyza mahsus bir e, haýwan görnüşleri, janlar. He.
Dogry.
Ýöne biz meselem e, diňe şolara guwanyp ýaşamalymy kak? Biziň itimiz bar, biziň atymyz bar ýa-da biziň halymyz bar. Hemme milletiň öwünýän zady bar. Ýöne biz iň esasy ýüze çykarýan zadymyz şolar. Hä.
Men men halydan beýleki jandarlar jandarlara serdip guwanmaly temasyna käbir däm ylalaşmaýan. Ýa jandarlar bilen jandarlar bilen gowanmak maňa ters gelýär. Sebäbi jandarlary men döretmedim. Onsoň meselem bir Hindistanlyň piller bilen pillerine bu bu tanmagy bilen ýa-da Afrikadaky bir e, Afrika adamyň ýolbarslara gowanmagy men üçin zatda prikol da gülkünç da. Onsoň türkmen türkmeniň hem aty bilen guwanmagy maňa bir hili gülkünç gelýär.
Edil gülkünç diýmesek hem bir gülkünç däl-de, meň pikirimçe özüne degişli bir mahsus baýlyk, başgalarda ýok zat. Ýöne edil ony özüňe Bizde wa biz şoň bilen buýsanýas ony dogry kabul edemok. Baýlyk diýen hakykat onuň her bir haýwan baýlyk ýöne indi afrikadaky ýa gaýçmy afrikadaky ýolbars türkmenistana degişli bir zat däl ýöne çykyp meselem afrikan bilen gepleşende Diýeli niri günorta ýok Botswanaly bir bilen gepleşsek men indi biziň ýol arsamyz bar diýse biz indi bizde ýol arsy ýok diýip köp da kemçilik duýmaly däl dä biz. Hawa.
Hawa. Ol e bizde atymyz ýok, ahaltek atymyz ýok diýip olam kemçilik duýmaly däl. Özüne kemlik gülmeli däl. O ýaradanyň beren zady. Hawa biz hem özümizi artyk gülmeli däl. Elimizde ahaltek atymyz bar ekeni artyk gülmeli däl dä.
Dogry.
Sebäbi ýaňky aýdyşyň ýaly o döredilen biziň biziň e, kontrolymyzyň daşynda-da biziň e, biz döretmedik-de at diýen zat. Ýa, ýaradan döredipdir. Biz öz döreden zatlarymyz bilen onda milliligimizi, milli buýsanjymyzy has ýüze çykarmaly. Eger milli bir duýgy, durmuş ýaşamak isleýän bolsak. Ana.
Ana ýaňky aýdanyň meselem haly. Haly. Ana türkmen e, köplentinde gelin gyzlar meşgullanyp duran bilen. E, ana haly bilen azrak bir öňe çyksa bolar. Ne biziň halymyz şeýle gowy, beýle gowy. Gelin gyzlarymyz şonça sagat zähmet çekip, e, gara deli bilen şuny e, döretýärler. Onsoň öz kellesindäki sungaty, beýnindäki ähli gözellikleri hala dökýärler diýip şeýdip reklama etseň bolýar. Tä ol eýe önüm-dä. Sen özüň öň. Hawa.
Hawa. Ýöne indi bizde belli bir çägiň içindäki zatlar bilen hem öwünip galmaly dälmi kak diýýän. Meselem, Biz belli bir zatlarymyzy öwünýäs, öwünýäs, öwünýäs, belli bir ýerden soň durýar. Başga näme bilen öwünmeli? Ýene öwüneliň, ýene şuny goşalyň, ýene döredeliň. Başga bir zat bilen öwünjek bolsaň, bu progres diýen zat gerek-dä, öňe dogry gitmek. Bir täze bir zat oýlap tapmaly, öwrenmeli, täze bir zatlar öndürmeli. Dogry meselem Amerikada gezip görün. Amerikan öwüne aýar ýaly halysy ýokda, meselem. Ýaman gynançly zada şolaý.
Ýöne Amerikan berýän hyzmaty bar dünýä ýüzüne. Öwünmäge. Amerikan iPhone-y bar, ho, şol ýeterlik-ä şol.
Hawa, meselem, men şu zatlaram gürleşesim gelýän. Hmm. Akyl, akyl, akyl, akyl bilen öwünýärler. Hawa, akyl uniwersitetler bilen öwünýärler diý. Uniwersitetler bilen öwünýärler, hawa. Indi hemme ýurduň, Ýewropada daky ýurtlaryň hersi bir-birinden güýçli, bir-birinden pesräkdir. Hersiniň hem öwünýän taraplary bardyr. Milli duýýan zatlary bardyr elbetde. Hawa. Ýöne hem köp köp kişi tarapyndan kabul edilen zatlar bar-da häzirki döwürde. Şu tehnologiýa eýe bolmak bir bir öwünç meselesi da, guwanç.
Şu wagt indi dördünji näme diýilýär? Dördünji döwür da, nä dördünji näme döwür diýeli? Rewolýusiýa.
Rewolýusiýa.
Senagat rewolýusiýasy. Türkmençäni, türkmençesini bilemok, umuman. Senagat rewolýusiýa dört. Hawa, senagat, senagat, hawa, tehnologiýa döwri. Biz, biz zat diýip bileris, kompýuter nesli.
Biz kompýuter nesli. Ýasama akyl nesli.

Intelligent, intellectual. Olar ýöne ýasama akyl maňa has ýakyn geldi. Ýasama akyl.
Akyl ýöne ýasama da bir adamyň ýasama görnüşi diýip bileris. Indi başga tema girdik. Kän mowzugymyzy hem üýtgetmäli. Meň pikirimçe. Millilik diýdik-de, millilik.
Meselem,
Biz şu wagt dogrulyk dogry dämi? Maşgalamyzda dogrulyk. Hawa, togsan, togsanjy ýyllarda doguldyk. Togsanjy ýyllarda doguldyk. Men e, şu SSR-den bir alty ýedi aý öň doguldym-da. Onsoň? SSR ýykylmazyndan.
Soň doguldyk. Bize eýýäm dogulanyňdan soň zat başlaýar, dogry dämi? Çykdaýjylar başlaýar. Hawa.
Sen eýýäm çyk daýjy, bir maşgala üçin, bir döwlet üçin. Eýýäm döwletde sen bir raýat, bir çaga doguldy. Hemmämiz şon ýaly. Döwletde sen bir daýjy. Hawa. Çyk daýjy. Dogry dälmi? Hawa. Eşik almaly, eýleki, beýleki, bir giden zatlar almaly, okuwa gitmeli. Ýöne çykdaýjy maşgala üçin çykdaýjy döwlet üçinem döwlet seni eklemeli la bir zat edip. Ýük ýük diýeň nä döwlet üçin biz. Hawa ýük. Hawa.
Indi
bir giden eşikler alyndy dogry dälmi? Bir giden naharlar iýdirildi. A soň? Şular nireden gelip iýdirildi maňa? Nireden gelip geýdirildi? Şony pikir edip gördükmi kak?
Äý indi
Ene Soňuny talyp. bir ýerlere baglamak isleýän. Hä.
Nä sen beren soragyňdan näme jogap garaşýanyny bilmänsoň men dymyp otyryn. Meselem meň geýen eşigim Hytaýdan gelip gelen bolup bilermi şo döwürlerde? Hawa gelen bolup biler.
Köp ähtimallygyna seredeniňizde Hytaýdan gelendir. Ýa-da Orsýetden gelendir. Sebäbi Sowet Sowet Soýuzy gutardy. Orsýetden galan eşikler bar bolup biler. O döwürem iň arzan türkmenlerde eşik önýän däldir öýdýän. Hytaýdan gelýändir iň arzan.
Hytaýdan gelmesem Eýrandan gelýändir. Hawa.
Bir ýerden gelendir. Hawa.
Indi sen men hemmämizem geýdirildik. Biziň gazanjymyz eşiklerimize beren pullumyz. Ony eýranlara berdik şo pullary, dogry dälmi? Bar.
Ýa-da iň köp Hytaýa berdikmi kak diýýän? Garaz, pullum.
Garaz eksport edilen zatlar üçin daşary ýurda pul akdyrdyk. Daşyny diýjek bolýarmy? Hawa, indi biziň şu wagta çenli pikir edip gör-de, öz Türkmenistanda ýaşan döwrüňde geýen eşikleriň ýa Türkiýeden gelendir, ýa-da Hytaýdan gelendir, ýa-da belki Eýrandan gelendir. Hawa. Indi seň gazanan puluň, seň maşgalaň gazanan puly Eýrana gitdi. Ýa-da Hytaýa gitdi ýa-da Türkiýä gitdi. Hawa.
Seň içiňdäki öz ýurduňa bermediň daş o puly, dogry dämi? Ýok, da diňe daş ileri dakdyrdyk. Hawa.
Indi şuny men millilige baglamak isleýän. Biz onda milli bolup bilmedik. Biz öz pulumyzy özümize sowmadyk, Hatda biz olara satmadyk. Düşündirip bilýärmi?
Men men häli düşünip bilmek şoň.
Düşünip bilmedim.
Meselem
Sen kartoş giýäň, dogry dämi? Meselem, kartoş giýäň diýeli. Hawa.
Kartoşkany owaňdaky bir ýaşuly öndürýär. Kartoşkany gelip saňa satýar, senem puluny berýäňde, ýaňky daýhan ýaşula garşylygyny berýäň. Hawa. Ol maňlaýy derini aldy, indi ýene öndürmek üçin pul aldy-da, ol eline peýdasyny aldy-da, baýady dogry dämi? Hawa.
Käteň kartoşka satdy, peýdasyny gördi-de, öz durmuşyny dowam etdirýär. Indi şo ýaşuly Daşary ýurda satsa nähili bolar?
Daşary ýurda satsa has köp pul gazanýar şo. Hawa.
Indi men şony aýtmak isleýän. Milliligi şoňa baglamak isleýän. Biz e, ýaňky ýaşuly daşary ýurda satma, hem saňa satmaly, hem daşary ýurda satmaly. Hı. Şonda meselem Biz has milli duýgymyzy has uly görnüşde ýaşarys diýip pikir edýän. Sebäbi biz öz milli öz öndüren ýaşuly öz öndüren öz topragynda ýetişdiren kartoşkasyny daşary ýurda satdy. Öz jübüsini doldurdy. Gidip jübüsini dolduran puluna gidip bazardan Ýaňky köýnek almala ýaşuly dogry dämi? Hawa. Egin-eşik almaly.
Egin-eşigem gidip ýaňky ýaly ýer öz meselem Türkmenistanyň öz içinde öndüren köýnegini alsa ýaňky alan köýnegem ýaňky öndüren köýnekçi adama gitse o köýnekçem Ýaň köýnegini daşary ýurda hem satýan bolsa diýip bir zynjyrlama bir zat aklymdan geçirýän. Bir ara baglanyşyk gurýan da arasynda. Ara baglanyşyk gurýan. Şu wagt azajyk bulaşdyrdym şu ýerini, ýöne düşündirip bildim meň soňuny. Meň soňuny düşündirip bildimmi? Ýa-da näme diýmek isleýänimi? Hawa.
Millilige baýlyk diýen diýen bolsak,
Ýagny öz ýurduňda öndüren zatlaryň baýlykda, şolam milli zatlarymyzda. Şeýlemi? Hawa.
Boldy. Indi men iň pes ýagdaýyny düşündirdim-de. Bir ýönekeýje bir ýönekeýje bir önüm barada gürrüň berdim. Eşik diýdim, ýaňky kartoşka önümi diýdim. Indi bärde dünýä ýüzünde şu wagt Millilik saýylýan zat akyl. Hü. Ýa kiçiräk bir mysaldan uly bir mysala geçeýin. Hawa.
Elimizde ulanýan telefonlarymyz.
Hawa. Bu akyl.
Akyl satýarlar bize. Dogry dämi? Hawa. Men şuny ulandym.
Eger şu döwürde ýaşamak isleýän bolsaň, ulan. Bolmasa ulanma. Ýöne adamlar ulanmaga mätäç şu wagt biri bilen aragatnaşyk gurmak üçin. Şu wagt biz telefon bilen aragatnaşyk gurýas. Hawa.
Muny müňlerçe dollara satýarlar ýa-da ýüzlerçe. Hawa. Ýani iň dünýäde iň uly ekonomikany döredýän bir akyl satýarlar we bir baýlyk edinýärler-de. Hawa.
Düşündirip bildim. Hawa, olam indi Amerika milli akyl diýjek bolýaň. Hawa, olaram meselem amerikanlara sen sen nämäň milli diýsem, diýse diýip sorasaň, biziň telefonymyz bar diýip biler. Hı. Biziň bularda öwünerek kän zat bar. Men günüň içinde şoň üçin söýülýär barlar. Men bir Amerik Amerikanyň şu şu şu zatlara eýe diýip öwünenini görmedim. Dogry maý. Öwünen ogam bular hawa, öwünen ogam. Ýa-da bir nemsiň BMW bizde öndürýär diýip öwünenini görmedim. Sag bol.
Ýöne bizde öwünmek diýilýän zat bar. Gizlemesek, gizlemän aýtsak.
Hawa bar şu palawa çenli öwünýäs-ä, ýogsam men Palawa çenli öwünýäs.
Men pikirim özbekler gowy, has gowy bişirýärmi gaty ýene şu zady?
Ýok, biz biziň özümizem gowy bişirýäs. Ýok, özbekler gowy bişirýär. Bular öwünenogam. Gowy çynymyz çynymyzy aýtsak da men biz amerikan meselem amerikanlar gelip meň ýanyma biziň plan zadymyz bar on ýala hiç gürlän bilemok. Hmm.
Amerika malako ertip ögünüp gördüňmi?
Bagyşlaň. Şu soňky döwür gury üstüligim bar. Malako, malako diýen ýem bir ors sözü. Aw. Skuşankamy? Aw, oja.
Malako diýýärler. Ors, ors, ors öňüm ola. Yo.
Men Türkiýede okaýan wagtym talyplar ýalandy şu skuşany malakony ertip. Hawa.
Eee Türkmenistandan diýip öwünýärdiler. Begenýärdiler. Iň iň Türkmenistandan diýip ýogsa zadyň made in Ukraine diýip dur. Ha, Ukrainada öwünýär. Hawa.
Şu ýadyma düşdi birden. Şu zatlary, şu zatlara göz ýetirip akyl akyl aýlamalymyka diýýän. Biz iň soňunda millilik baýlyk diýýän bolsak, onda milliligi öndürmege baglamak isleýän. Ýagny bir millet aýakda galmak isleýän bolsa öndürmeli, önümçilik etmeli. Bolmasa biziň hemmämiz men sen hemmämiz zat başa bela. Şon ýaly diýip aýdaýyn. Başa bela bir bir peýda ýok. Dogrymy aýtsam. Şu wagta çenli men doglanymyzdan bäri sowuldy, sowuldy, sowuldy. Bir giden pullar daşaryk gitdi, dogrymy? Hawa.
Içinde-de, içinde-de gidendir belki, içindäki önümçiliklere-de. Ýöne biz indi bir zatlary öndürip, şo sogulan pullary öz içimize almaly. Iň bärkisi bor, döwleti pikir etme, ýa millilik diýip bir öz milletiňi pikir etme, bor men, men, men diýeli-la, maňa näme-aý başgalardan diýseň. Ýa töwerekdäki. Iň bärkisi öz maşgalaňa seretsek-de, öz maşgalaňa seretseň. Maşgalaň maşgalaň içinde öndürseň pul gazanýaň. Dogry dälmi? Hawa. Ön önümçilik etmeli. Şo sen men-menlik edeňde, diňe özüň pikir edeňde-de ýaňy ýene-de öndürmeli bolýas. Biz bir öndürmeň ugruny tapmaly. Ýaňky akyl diýdik. Amerikanlar akyl satýar diýdik. Telefon döredýärler, onuň üçin hem epesli-epesli wagt sarp edip üstünde işleýärler. Onam ýeke edip bilmeýärler. Meselem, Stiw Jobs Apple-y gurdy diýýärsiň. Hum. Apple-y guran bolup biler, ýöne Stiw Jobs häzir Apple-yň hemme zadyny guranok, diňe bir diňe ýekeje bir pikirini döreden bolup biler Stiw Jobs. Hawa. Ýöne Apple-y Stiw Jobs döredenok. Üçündäki bir zadyny sorasaň bilmeýämi sen Steve Jobs ýaşan bolsady. Dogry.
Bu birleşmek bilen bolýar bulan. Agzy birlik bilen bolýar, paýlaşmak bilen bolýar.
Onda şeýle raktiýse bolýarmy? Biz indi türkmen ýaşary hökmünde, Türkmenistan hökmünde eee Daşary ýurtlara milli akylymyzy hödürlemeli. Şony pula geçirmeli. Hawa, biz kompýuter nesili bolanymyz üçin. Sebäpli.
Şu wagt, hawa, şol sebäpli şu wagt dünýäde iň uly pudak kompýuter sistemalary bolandygy sebäpli we gelejegem şoňa tarap gidýändigi sebäpli biz akyl, akyl ýetişdirmeli, akylymyzy ulanmaly. Hä. Akylla birleşmeli. Akyl, akyl, akyl üçin kelle agyrtmaly. Dogry.
Onda akyl diýeniň bir nädip ony satmaly, näme etmeli, näme öndürmeli?
Näme öndürmeli diýip sorasak, hyzmat. Geçen gezem gürleşipdik. Ýaňky güýç pul diýen bolsak, şol e, hyzmat bilen bolýar. Ýa hyzmat bir hyzmat döretmeli, meselem şu ulanýanymyz bir application dogry dämi? Hawa.
Biziň şun ýaly podcast etmegimize hyzmat edýär.
Hmm.
Dogry dämi? Onda onda ýaşlarymyz şu häzirki döwür tehnologiýasy bilen deň ýörejek bolsalar, kod ýazmagy öwrenmeli-dä, dogrumy? Kod ýazmagy öwrenmeli ýa-da şu döwürdäki ýaňky haýsy görnüş iň ärkisi bir pikir edinmeli. Kod ýazmagam öwrenmeli, ýöne pikir edinmeli. Men özüm diňe öz öz millet üçin däl-de, bütin dünýä üçin e, hyzmat etmäge öwrenmeli. Sebäbi sen öz içiňde däl-de, daşardan pul getirmeli, dogry dälmi? Hawa.
Meselem,
okuwçylar zat etse-de bolup biler. Öz okaýan ýurtlaryny, öz Türkmenistany öwüp, Türkmenistanyň tebigatyny tanadyp, turist çekibem biler, meselem, tä turistler gelip pul berip gitýär, dogry dälmi? Hä. Turist çekip biler, indi iň, iň pesinden şony edip biler. Onsoň ýaňky koding okap, bir dostlar bilen birleşip, eee,
Kompaniýa täze görnüş hawa hyzmatlar döredip biler. Gaty köp hyzmat şu wagt üntä gerekli dünýä ýüzüne. Belki Türkmenistan bilen dünýäň beýleki ýurtlary aralygynda halkara bir bank sistemasy düzüp bilerler dogrymy?
Hawa, edil ol ol ol zatlaryna bilemok doly. Ýöne pul geçirmek sistemalary.
Hawa, ol ýönekeýje bir mysal. Mysal gaty kän, pudak gaty kän.
Hawa. Anna. Gaz gepiň soňunda aýdylmaly, eee, şu düýbünde galan zat milli bir zat öndürmeli. Oňam, Hawa, milli. oňam, oňam zadynda merkezinde akyl bolmaly.
Hawa. Akyl bolsadam özümiz bahalandyryp baha goýup bilýäs-ä öňüne-le şoň. Akyl ýöne ýekeje akyl hiç zat edip bilmeýär. Hä. Agzybir, agzybirligi gurmaly. Agzybir akyllardy bolmaly, meselem, e, kompýuter Agzybirlikden näme diýjek bolýaň? Kom- kompýuter inženerler aragatnaşyk gurup, bir pikirlerini paýlaşyp, bir zatlar öndürip bilerler, meselem. Hmm. Ýa-da, meselem, iň bärkisi kino, film üstünde işleýän adamlar birbilerle aragatnaşyk gurup, tanyşyp, belki gowja, gow-gow kinolar döredip biler geljekde, bilemok. Eee, Ýa-da her haýsy dünýä ýüzünde köp türkmen bar. Iň äkisi öz ýurdumyzda-da köp e, ýetişýän e, talyplar zatlar bar. Hawa. Her kim öz ugrunda e, zat etme, öz ugrunda dostlar edinip, şoň bir proýekt gurup, şoň üstünde işläp başlamaly, tejribe edinip başlamaly. Meň pikirimçe. Dogry.
Hmm. Gowy pikir. Bugün kellämde açdyň Doran kaka. Kelläňi açdym. Men e, köpden bäri şu zatlar barada pikirlenýän. Buram e, zadam aýdyp geçeýin. Meselem, talyp biz dogry dämi? Näme sen?
Meselem biz biz talyp ýa-da okaýanlar, biz diňleýänler hemmämiz talyp diýip pikir edeýin. Hawa. Biz näme üçin okaýas? Meselem, biz okan döwrümizde ýöne okamak üçin ýa-da diplom üçin okamaly däl diýip okamaly däldir diýip pikir edýän. Hawa. Biz e, meselem okaýan döwrümizde okaýan zadymyzy işlemelimika diýip pikir edýän. Meselem sen ykdysadyýet okaýaň dogry dälmi? Hü. Ykdysadyýet okap ýörkäň bir bir ýerlerde iş tapjak bolup şo işiň içine girmelimika diýýän. Ýa-da şo ykdysadyýetiň içine bir proýektler döredip şony özüň durmuşyňda işlemelimika diýýän. Okuwyň daşynda. Hawa. Häzir sen ykdysadyýetiň gutardyň. Hawa.
Hom iş gözlejek bolýaň, dogry dälmi? Nesip bolsa.
Hawa, on ýaly däldi. Indi ykdysadyýeti ýa sen başlan döwrüňden işläp başlan ýaly tejribe edinip başlamalyň kadýan. Ha.
Dogry. Olam dogry.
Biz milliligi nähilek jemläli?
Milliligi nähili jemläli? Milliligi şu şu wagt ýöne aýdyp biljek zadymyz ýurdumyzy ösdürmek üçin öz milliligimizi ulanyp bileris. Sebäbi ulanmaga haklydyrys dagy. Milli akyl döretmeli. Milli akyl hyzmat döretmeli. Ýok, milli akyl döredip şony daşary ýerde satmaly. Girdeýji gerek. Hawa.
Hawa. Onsoň şeýdip hem Kim kimisi bir ön diňleýän. Indi milli akyla mysalam indi ýene bir gezek gaýtalaýan welin bir wagtlar edip gidipdir häzir hem edilýär ýöne häzir biziň oňa öwünmäge kämil hakymyz ýokmyka diýen. Gelin gyzlarymyz milli akyny ulanyp haly ýasapdyrlar, haly döretýärler. Öwrüldi. Döwür bilen deňdeş ýöremek üçin döwrümiz eýýäm tehnologiýa döwri şu. Senagat rewolýusiýasy 4.0 döwründe ýasama akyllaryň höküm sürýän döwründe biz hem şoň bilen aýakdaş bolmaly-da, deň ýöremeli. On bu diýmekdir biz tehnologik bir akyl döretmeli.
Geçen hepde bir 15 ýaşly oglan bilen tanyşdym. Amerikan oglanjyk.
Hawa. Şeýle gürleşdik. Otyr şeýle nätanyş adam elbetde. Bir ýerlerde şeýle bir gürrüň açyldy. Şeýle otyr bir içesini çotyrdyk bir ýerde, bir zada garaşyp. Aý şeýle gürleşip başladyk. Ol oglan bir hil on bäş ýaşlydan garaşmaýan zatlar bir hil peýda boldy-da. Näme maksadyň bar? Näme üçin näme okaýaň? Dat diýdim, ispan dilini okaýan diýdi. Iňlis dilini, iňlis dilini elbetde bilýär, ýöne ispan dilini öwrenýän diýdi, gidip aýratyn hususy bir molluma gidip öwrenýän diýdi. We şu wagtlaram bir proýektiň üstünde işleýän diýdi. Näme diýip soradym bolin, meselem, proper bike'lar bar, ho, fint, fint edilýän e, velosipedler bar bilýän, gysga, kiçi. Awa.
Biram skateboardlar bar.
Awa. Skateboard.
Şolar üçin ýa-da motor sürýänler üçin e, kellä geýilýän kaska bar. Hawa, klassikler. Gora, gora, goraýan. Hawa, ullakan, kelläňi ýapýan. Hawa. Şoň kiçi görnüşini ýasap berin diýdi, meselem, maňa.
Hä, has az agramly bolýarmy? Ol nähili, şeýle bir düşündireýin. Kepka gözüňe getir. Ýukajyk kepka. Kepkaň içine şeýle salýaň, şol seni goraýar. Ýaňky kasky kaskaň derejesinde. Maňa gerek zat eken, men kän welosiped münýän. Hawa, ol zat edenok, meselem, görküňi alanok-da, şeýle gizlinjek kelläňde, kelläň içinde durýar. Bir kepka geýýäň, ýöne görküňi alanok. Şon ýaly bir material döretdik diýdi. Şu wagt üstünde işleýäs diýdi. Hı. Bir 10 ýaş ýaşly oglanyň şon ýaly diýmegi men haýran galdyrdy. Menem diýen, "Bäh, men şun türkmen bir 10 ýaş ýaşly oglandan eşdedim da" diýen. Hä.
Eger nesip bolsa eşdersiň. Umyt bilen ýaşaly. Sag bol.
Bizem şun ýaly mysallar berip ýaşlarymyzyň Kellesinde täze pikir döremegine sebäp bolýaňyz Döwran kaka. Hawa, meselem biz haly, haly milli hawa haly döredildi. Öwüneliň biziňki tapawutly, ajaýyp, owadan. Ýöne haly öwünmegimizden çykmalymykak diýýän. Haly ýatdan çykar, ol milli biziňki hawa. Hemme dünýäde-de belli we ondan çykmaly indi biz has üýtgeşik zatlar etmeli.
Hä. Nesip bolsa. Ederis. Sen näme ýasamak islärdiň, eliňde bir zat bolsa? Men, men şu wagtlar bir e, şon ýaly bir proýektim bar elimde. Ol ol barada şu wagt men aýtsam dogry bolmazmyka diýýän. Ýöne üstünde işleýän. Men wagtym boldugyndan ýaňky kodlama öwrenýän, coding diýilýär. Java öwrenýän. Elbetde men ony ýekeje özüm ýa-da Java öwrenmek bilen edip bilmerin. Diňe men şol hyzmaty nähilek edip bolar? Ýaňky men köpçülikleýin töweregime ýaňky deweloperler diýilýän ýa-da şon ýaly kompýuter saýens, ýaňky kodlama bilýän adamlary daşyna üýşüremde, Şo nädip düşündirip bile bilerin diýip şo bu bu şon ýaly bir proýekt taýýarlaýan.
Dogry. Elbet ol belki bolar, belki bolmaz ýöne diňe pikir edýän. Bir pikirim bar diňe. Biz Hä. pikir edin, biram hereket etmeli. Bu başda pikirden başlaýar-da hemmesi. Sag bol. Düşnükli. Ýok, gowy, gowy. Nesip bolsa bolar. No, ýöne bul elbetde bar işiň däl. Bir ýönekeý e, zadym, e, höwesim şon ýaly bir zat etmek bar. Hmm. Aýdyşymyz ýaly bile bolmaly, bileräk bir işler etmeli. Her kim Özem bizde bir zadam bar. Birden hemme zady uly isleýäs. Aý şun ýalak şunça pulum bolanda ederin diýýä. Hawa.
Dogry dälmi?
Dogry.
Şonam aýyrmaly.
Eliň elimizdäki näme mümkinçilikler bar bolsa şoň bilen başlamalyňka diýýän.
Hmm. Ne futboldan da bir bir bir mümkinçilige pursada garaşmaly däldi. Elinde bar wagt etmeli diýjek bolýan. Ha, meselem, kodlamany öwrenmek isleýän. Eý, men güýçli kompýuterim ýok a diýip bahana tapmaly däldi. 100 dollarlyk kompýuter bilen hem kodlama öwrenip bolýar. Ha. Ýa-da eý, men telefonym köne telefon Men men ulanýanym täze telefon däl meselem. Şu eliňdäki bar mümkinçilikler bilen döretmäge başarmaly. Men geçende bir bir ýaş oglan zat edýän ekeni. Men arada haýplanýan ekeni. Aý, oň, meselem, şuny ýaly döredijilikler edýärse, gelejege tarap diýeli zat diýeli. Hawa.
Aý, oň gowy apparatlary bar, zat diýip gürläpdir-de, bir bir ýerde maňa aýtdylar. Hawa.
Menem diýýän, häzir şu edilýän zatlary her haýsy bir kamera bilen hem edip bolýar. Hökman ýaňky super bolmagy hökman däl. Aýfon bilen kino düşürip bolýar. Mysal, mysal köp. Hawa.
Meselem men birnäçe interwýulary ýaňky gelejege tarawy telefon bilen etdim. Bilýänem däldirler.
Tüweleme. O, ýöne eliňdäki näme mümkinçilik bar bolsa, şoň bilen başlamalymyka diýen. Hä, eýseň bu wideolaryňy höwes bilen görýän ama.
Ha. Bärde özümi öwüp geçdimmi? Ýok, şu wagt hem bäri sapak boldy. Adamlar özüňizi Öwmeli ýerini bilip öwüberiň.
Ýok men özüm öwmek islemedim ýöne bir mysal ördüm. Olam özüňden bolupda. Ýok gowy özüň öwme gerek. Ýok geçen şon ýaly bir oglan şon ýaly diýen eken men hem diýdim. Elindäki telefon bilen başlasyn diýen. Näme näme üçin men men mon ýaly pikir edýän men barada diýip. Zat etdim. Erbet pikir etmedim da gaýtam Şo başlasyn elindäki telefon bilen diýip höwes edýän eken-la, meňki ýaly işler etmek isleýän eken. Hä.
Nesip bolsa. Onda jemläbereli Döwran kaka. Jelle, jemläli. Agzybir bolmaly. Hä, bir söz bar. Agzybire Taňry bir, agzalany gaňry bir. Aýna, daş etdiň-le.
Munuň üstüne hiç zat aýdyp biljek däl bu gün. Hawa, birleşmeli. Ýaňky şu hyzmat telefonam bir giden adamyň pikiri bilen döreýär. Her kim bir zatjyk edýär, üýşürýär welin şo döreýär. Muny bir-iki adam edip bilmeýär, müňlerçe adam üstüni işleýär. Hatda millionlarça. Bir meselem, haýsy ugurda okaýan bolsaň, şol ugurda Seň bilen bir pikirde düşünişip biljek adamlary derrew tapyp, bir proýektiň üstünde işläp başlamaly. Bir hyzmat döretmeli. Öz ýurduňa, bütin dünýä. Ana şonda hem milli bolýaň, hem baý bolýaň, hem güýçli bolýaň, hemem durmuşda rahat durmuş ýaşaýaň, töweregiňe-de huzur berýäň. Düşnükli.
Onda e, sagaman geldi Döwran kaka. Bu gün gowy tema boldy. Muny dowam etdirmesek a bolmaz.
Bu gowy tema köp gürleşip bolar. Hawa. Başga nämeler e, haýsy mowzuklar gürleşip bilersin nikedek? Indiki gezek bilmedim. Oňa pikirler aýrylmaýar. Hawa. Men ýene ýa gaýtym ýany ýaýlymdan öň aýtdym gezelençe gitýän diýip. Şu wagt bir kelläme bir zatlar gelir. Hawa, belki. Onda men diňleýänlerden ýene bir zatlar soraýyn. Meselem, soňuna aýdym goýýas, dogry dälmi? Hawa.
Şu taýda nähili aýdymlar ýaňky ogurlyk däl aýdymlar maslahat bermegini isleýän nähili aýdymlar bilen dowam edeliň her kim öz pikirini aýtsa gowy bolar. Onda şu wagtam Şamyrat Orazowyň bir ogurlyk däl aýdymy bilen dowam edeliň. Gaýgysyz. Milli aýdym bolýa-da ogurlyk däl bolsa.
Olam milli döredijilik ana şol. Hawa.
Türkmene degişli, Türkmene degişli döredijilikde.
Hawa.
Bolmasa YouTube biziň berýär, ýanki sen muny ogurlyk diýip gön görkezýär. Ne şon, rap, raport edip bolýar gerek. Hawa, sen milli däl ekeniň diýýär. Hawa.
Ýa şonda adamlar Sag boluň diňläniňiz üçin. Bolýar. Diňläniňiz üçin sag boluň. Saglyk görüşelim. Şamrat, Şamrat Orazowyň bir aýdymy bilen dowam edýär. Sag bol, gaýgysyz. Indiki gezek habarlaşýançak.
Hoş. Sag boluň. Sag boluň adamlar.